l-aħħar ġurnata tas-sena u nixtieq nirringrazzjawkom tal-li ġobkom tingħaqdu magħna nafu li ħafna qed jaraw dan il-programm anke li xi konna naqas ġiri u nafu Minn ħafna messaġġi li battunna wkoll staqsejtuna jekk hux ħajkun il-programm, fil-fatt ħankomplu programm normali imma ħajkun daqsxejn iktar daqsxejn differenti anke li ħajkuna diskussjoni li nispera li tinteressakom ukoll. Però tajjeb li nibdew billi nilqgħu l-ewwel mistieden tagħna li huwa Charles Cherry li huwa direttur mis-setqa, però ġie biex ikellimna fuq l-FSWS li kif taf huma parti sew mill-programm tagħna li x'aħna naħdmu ħafna biex nippromovu s-servizzi kollha li huma joffru. Tajjeb li ngħidu li taħt il-kappa tal-FSWS hemm ħafna servizzi kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal. U aħna nippromovuhom kollha għaliex aħna dan il-programm għalkemm isegwu ħafna kbar li nies huma li qed irabbu, nanniet, nies li għandhom it-tfal żgħar u hekk, imma aħna nippromovu s-servizzi kollha. Issa llum ġejt tkellimna għaliex isir annual report ovvjament u jsir jingħalaq qisu x-xogħol ta' dik is-sena. Ekku. U ġejt tkellimna fuq hekk. Ekku, l-ewwel nett grazzi tal-istedina u nsellem ukoll it-telespettaturi kollha ta' one. Kif qed tgħid tajjeb inti, ekku, l-annual report huwa Ir-riżultat ta' ħidma ta' sena sħiħa fi ħdan l-FSWS. Meta ngħid FSWS, ovvjament qed nitkellem fuq l-aġenziji l-prinċipali li huma l-Aġenzija Setgħa li mmexxi jiena, l-Aġenzija Appoġġ, l-Aġenzija għas-Servizzi Terapewtiċi u Servizzi fil-Komunità, u wkoll highlight li kellna propju matul 2018 kienu s-servizzi li komplejna niftħu u nkabbru ġewwa Għawdex. Nemmnu li dak kollu li jiġi offrut Malta bl-istess mod għandu jiġi offrut Għawdex. Jiġifieri u fil-fatt żviluppajna ħafna servizzi hemmhekk ukoll. Jiena ili nippromovi ħafna servizzi tal-appoġġ u tal-FSWS in ġenerali u rajt bidla sħiħa, ma inti qisek għext għax taħdem hemm. Kemm Rajt differenza fin-nies li jmorru jitolbu għall-għajnuna għalkemm forsi għall-ewwel jieqogħdu lura għax jibżgħu li jidħlu f'ċertu affarijiet u hekk, imma rajt differenza tul dan is-snin? Iva, fil-fatt jiena bħala background ġej minn erbatax-il sena naħdem ġewwa l-Aġenzija Appoġġ u dal-aħħar sena kont qiegħed fit-tmun tal-Aġenzija Setgħa. Però iva, bħalma s-soċjetà tevolvi, Claire, sfortunatament il-problemi soċjali jevolvu wkoll. Jiġifieri d-differenzi li tara. Meta kont student niftakar l-ewwel darba li dħalt l-appoġġ kont għadni l-università għal-lum li tibda tara sitwazzjonijiet ġodda, realtajiet ġodda fis-soċjetà, iva, is-sitwazzjonijiet inbidlu, nemmen ukoll li t-training li l-professjonistji tagħna jieħdu llum evolva wkoll u allura qegħdin ħafna iktar ippreparati biex nilqgħu u niddiljaw ma' dawn ir-realtajiet ġodda. Eżatt, jiġifieri intom f'dan ir-rapport li huwa importanti biex intom tkunu tafu isma' x-xogħol tagħna fiex inhu, tista' tgħid pereżempju isma' s-sena li għaddiet ġew iktar nies ifittxu l-għajnuna, tkunu tistgħu tissessjaw din ħaġa. Iva, żgur, aħna ovvjament inżommu permezz meta nitkellem fuq il-Fondazzjoni apparti dawn l-aġenziji li semmejt, Hemm il-backup ukoll tal-head office tagħna fejn għandna t-timijiet ta' riċerka, il-HR office, il-finance office u proprju t-tim ta' riċerka wieħed mix-xogħlijiet tiegħu huwa dan. Jiġifieri jekk inħallsu lejn is-sena 2018, missew mal-aġenziji tagħna madwar 16-il elf individwu f'sena waħda. Jiġifieri tibda dejjem qegħdin jiżdiedu n-nies li jersqu lejn is-servizzi. U għalina dan huwa sodisfazzjon għax ifisser li hemm barra qegħdin nagħmlu ħoss Is-servizz li qegħdin noffru qed jintlaqa' tajjeb min-nies u iktar nies forsi qed jiġu iktar aware tas-sitwazzjoni tagħhom u qed ifittxu l-għajnuna tal-professjonisti tagħna. Daqshekk, u li hija xi ħaġa importanti ħafna fil-verità. Għaliex aħna dejjem ngħidu isma' jekk tkun għaddej minn żmien diffiċli, tħossok mitluf dejjem importanti li tmur issib għajnuna ta' nies li huma professjonali li qed jaraw is-sitwazzjoni minn barra u li jistgħu jiggwidawk aħjar biex int issib l-għajnuna. Fil-fatt, aħna jekk tħares ftit anke lejn l-ammont ta' professjonisti li jaħdmu fil-Fundazzjoni, lejn l-aħħar tal-2012 konna ngħoddu madwar 375 ruħ. Illum il-ġurnata professjonisti li bħala Fondazzjoni ngħoddu 830 ruħ. Mamma mia! Jiġifieri li 77% minnhom huma kollha professjonisti li b'xi mod jew ieħor għandhom kuntatt dirett ma' nies hemm barra. Ġifieri. Eżatt. Żdidna mhux ħażin matul dawn is-snin. Int taħdem is-setgħa, ġifieri għandek job challenging ħafna wkoll, huwa xi ħaġa challenging ukoll li ġġib il-budget.
Ekku, dik dejjem hija challenge. U kif jiġi użat meta inti tiġġieled għall-budget u kif jiġi utilizzat? L-ewwel nett, meta nitkellmu fuq il-budget lejn il-fondazzjoni tagħna, dan ma jiġix mix-xejn, ġifieri jkun hemm diskussjonijiet sħaħ tal-proġetti li jridu jiġu implimentati. il-recruitment li inti jkollok ippjanat għas-snin li ġejjin, jiġifieri tara ftit ukoll is-servizzi fejn qed imorru, l-evalwazzjoni tagħhom, fejn għandek bżonn tistressja iktar budget biex inti toffri servizz li forsi qed jiġi mfittex iktar minn oħrajn, jiġifieri anke bħala budget, again, Differenza bejn 2012 u llum, jiġifieri l-baġit tal-Fondazzjoni kien 7 miljuni u 300 elf way back fi 2012. Illum il-ġurnata l-baġit tagħna huwa ta' 23 miljun li ġejjin ovvjament minn fondi pubbliċi u aħna dejjem nistressjaw l-importanza li dejjem nevalwaw is-servizzi li nkunu qegħdin noffru. biex dejjem ikollna prodott għal avangwardja għan-nies hemm barra għax fl-aħħar mill-aħħar qed jintużaw fondi pubbliċi u rridu nżommu ninżammu accountable għalihom. Proset ħafna.
X'inhu x-xogħol li jrid isir? Ix-xogħol dejjem għaddej, imma hemm xi ħaġa li forsi tista' tgħidilna isma' s-sena d-dieħla aħna bħala fondazzjoni ħa naħdmu biex nagħmlu hekk jew jiena bħala setgħa. Aħna bħala setqa, nibda bħala setqa mhm. pers li ovvjament immexxi dik l-aġenzija. Tul din l-aħħar sena, apparti li bħal da żmien sena jisu fil-21 ta' Deċembru biex nkun eżatt. Irristrutturajna, natajna budget propju biex nirristrutturaw il-programm residenzjali. l-ambjent fiżiku tiegħu. Jiġifieri kien hemm bżonn ta' xogħol estensiv biex ir-residenti tagħna li jkunu qegħdin jagħmlu programm ta' riabilitazzjoni jkunu jistgħu jgawdu minn faċilitajiet anke għad-dinjità tagħhom fl-aħħar mill-aħħar u investejna ftit flus mhux ħażin hemmhekk. Barra minn hekk bħala aġenzija tul din l-aħħar sena żviluppajna wkoll ħafna servizzi, jiġifieri ħassejna l-bżonn li Bħalma għedna, s-soċjetà tevolvi, sfortunatament is-sustanzi li jkunu qed iduru magħna jevolvu wkoll u d-dipendenzi jevolvu. Jiġifieri aħna one qegħdin nittrenjaw lill-professjonisti tagħna li iktar milli jħarsu lejn is-servizzi kif kienu qabel, servizz relatat għall-użu tal-alkoħol, servizz relatat għall-abbuż mid-droga. Illum qed nitkellmu iktar fuq addictions għax aħna nemmnu li dak li jġagħlek tasal għall-problema, għad-dipendenza, irid jiġi tackled iktar milli nisseparaw is-servizzi skont is-sustanza. U l-programm ta' riabilitazzjoni proprju dawarnih fuq dan il-mudell fejn huwa l-itwal programm f'Malta, il-programm tas-setgħa, għax huwa b'kollox idum sena u xahrejn, fejn għandek l-ewwel xahrejn inti ħa tidħol, ħa tiġi assessed minn psychologist biex tara inti x'għandek bżonn bħala individwu f'dan il-programm. Mill-ewwel ukoll introduċejna l-kunċett li jkun hemm family therapist għax aħna nemmnu li inutli tittakilja l-individwu, tara s-sistema ta' madwar dak l-individwu. Għax once li ħareġ mill-programm ħerġa jfaċċja l-istess realtajiet. Għadu naħdmu miegħu wkoll. Imbagħad ħa jkun hemm is-sitt xhur fejn inti ħa tqatta' fuq livell terapewtiku il-programm innifsu fejn anke qed nintroduċu kunċetti ġodda bħal mija l-permakultura fejn inti timmassimizza l-art li għandna fil-madwar hemmhekk ġewwa Ħal Farruġ u r-residenti jkunu qegħdin jikkontribwixxu fix-xogħol fost affarijiet oħra agrikoli biex huma qed iħossu sense of belonging u qegħdin jaraw riżultat tax-xogħol tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad għamilna t-tielet fażi li għalina hija kruċjali, li forsi kienet xi ftit nieqsa, li hija r-re-entry phase fejn inti il-kunċett primarju hu li inti ma tħallx ġewwa programm residenzjali isek tħall ġewwa xi mexin u ħriġt nadif. Inti taf li once ħa tiffaċċja r-realtà ta' hemm barra ħa terġa' issib ċertu tentazzjonijiet u allura l-aħħar fażi il-resident beda joħroġ. qiegħed jiffaċċja r-realtà t'hemm barra, beda jaħdem, jiġi jorqod lura fil-programm imma beda jieħu feel tas-sitwazzjonijiet hemm barra. Uru diġà bdejna nagħmluha fit-tieni fażi. Jiena nittama li ħa jkollna okkażjoni fejn nitkellmu fuq dan, għalkemm dan huwa programm li niffukaw ħafna fuq it-trobbija tat-tfal meta jkunu għadhom żgħar, din hija xi ħaġa li tinkwieta lil ħafna nies, it-tfal jikbru malajr daqs tazzilma u dan is-suġġett Nittekilew ħafna, niddiskutu ħafna fil-programm tagħna. Nintema li forsi tilqa' l-istedina tagħna, terġa' tkun magħna għaliex aħna dan il-programm għal dan l-għan nagħmluh, biex nipprovaw nipprevjenu u nagħtu trobbija mill-aqwa mhux għax in-nies li daħlu f'dik f'dawk l-addictions forsi ma kellhomx trobbija tajba ta', l-istejjer huma totalment differenti minn xulxin, ġifieri ma tistax tgħid le, imma aħna nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nista' bħala ġenituri u bħala nies li nrabbu, U mbagħad naraw minn hemm. Għalhekk dan is-suġġett nixtiequ niddiskutuh daqsxejn iktar fid-dettall. Nixtieq nirringrazzja lil FSWS minn hawnhekk li ħa nkomplu naħdmu magħhom imma kien importanti li nitkellmu fuq dan l-annual report ħalli intom għaliex issa intom drajtu wkoll min isegwi l-programm tagħna dara wkoll illi aħna nippruvaw noħolqu għarfien mis-servizzi u hekk tkunu tafu Isma' l-FSWS għalfejn qed jaħdmu għalina lkoll wara kollox biex aħna nsibu l-għajnuna neċessarja fil-mumenti diffiċli f'ħajjitna. Grazzi ħafna. Nawguralek sena ġdida issa mill-isbaħ lilek u l-familja tiegħek. Aħna ħa nkomplu bil-programm tagħna dak li jgħodd ibqgħu magħna. Din ir-rokna ġiet miġjuba lilek bi xewqa tajba ta' Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali. Idħol fil-paġna tagħna Dak li Għodd Gwida l-Ġenituri u sib din il-caption. Agħfas like u share u idħol fiċ-ċans li tirbaħ hamper bi prodotti għall-valur ta' 30 ewro mingħand Pemix Distributors. Liema huwa l-prodott Mustela favorit tiegħek? Għidilna billi tikkummenta taħt dan il-post biex tidħol fiċ-ċans li tirbaħ hamper b'valur ta' 50 ewro prodotti Mustela. Termini u kundizzjonijiet japplikaw.
U fil-fatt dan huwa l-aħħar programm tas-sena, mhux l-aħħar programm tas-sena, fadlilna ħafna. U biex nispiċċaw eh, ħanitkellmu fuq trobbija ta' tfal, ovvjament ħaniddiskutu imma qatt penil Kif naf jien. Kif intom, Matthew, Kristina u David, grazzi ħafna tal-li oġobkom. Tiġu David, jiġi, Matthew, jiġi, Kristina, nispera li tibda tiġi issa u koll. Thank you. Bħala mami u koll.
Mela nibda ladies, Kristina hija mami ta' zewġ titfal. Iva. Kemm għandhom? 3 u 5. 3 u 5. Minti taħdem Bħala propja l-professjoni tiegħek hija speech therapist. Eżatt, eżatt. Imma għandha page interessanti ħafna fuq Instagram ukoll, għajdilhom x'isimha. My Monkeys and I. My Monkeys and I, issa issa nippromotjaw ilek taħli jkunu jistgħu jifollow jawk ukoll. David illi huwa blogger nistgħu ngħidu issa wkoll u li huwa il-founder tal-sit eh, The Maltese Daddy. illi dan is-sit, ħantellgħu s-sit ukoll fuq il-paġna biex terġgħu tarawha, qed jikber ħafna issa b'ħafna nies li jikkontribwixxu fiha. Kienet għalija kienet suċċess, ġifieri issa tikber magħha il-baby qed tikber tiegħek ukoll kemm għandha. Sena u xarejn issa.
Sena u xarejn u min jaf kemm qed titgħallem meta tiltama daw il-professjonisti kollha David. Ħafna, ħafna, ħafna. Min jaf.
Hija xi ħaġa li tibqa' bella kemm hawn affarijiet li Li sabiħ li titgħallem. Daqshekk.
U magħna għandna lil Matthew li ma tafux li Matthew ilu jkun magħna mill-bidu ta' dan il-programm snin snin li jaħdem bħala counselor imma dejjem jagħti l-kontribut tiegħu tajjeb meta nitlu f'dawn is-suġġetti. Kif anti? Tajjeb. Kelkom sena tajba?
Iva. Kellek sena mm, tajba? Suċċess.
Kienet naqra hekk, ups and downs u kien hemm ħafna challenges imma naħseb hekk ma tħares u ngħid sena tajba. Eżatt.
F'kollox hu. Ma naħs ma taħsibx li hi perspettiva ta' kif tara l-ħajja? Jien hekk naħseb. Jien naħseb li kull problema kif tħares lejha. Daqshekk hu. U kull sitwazzjoni kif tħares lejha. Mhux hekk?
Bħala tħarsu tippruvaw li t-tfal tagħkom trabbuhom li jħarsu lejn il-ħajja b'mod pożittiv, ittuha importanza dik il-ħaġa? Ħafna, il-ħajja dejjem ħadtik isek Mhux tbatijiet, challenges. Imma importanti ħafna li jitgħallmu il-ħajja mhux dejjem sabiħa ma you have to make do of what you have. U tipprova tibqa' tipprova dik ħaġa dejjem ngħidilhom. Jekk ma jirnexxilkomx ma jimpurtax, ibqgħu ippruvaw, ibqgħu ippruvaw taqtgħux qalbkom fl-aħħar x'imkien ħa jirnexxilhom. Dal-aħħar kont qed nara ftit riċerka u vera tagħmel sens li qed tgħid li mis-60s 'l hawnhekk ir-reżiljenza ta' ħafna minna naqset. U minħabba li qabel konna inqas komdi u konna iktar niltaqgħu ma' problemi minn ta' età żgħira, iktar draw it-tfal jaffaċċjaw ċertu sitwazzjonijiet. Illum il-ġurnata minħabba li t-tfal b'xorti tajba jitrabbew ġo pajjiż safe, ġo familji li edukati u jafu kif għandhom irabbu, Mbagħad hemm in-naħa l-oħra li t-tfal meta jiltaqgħu mal-problemi meta jikbru mhumiex ikunu daqshekk. Bil-Malti aħna ngħidu li t-tfal tagħna huma naqrien iktar imfiżdin. Ejja ngħiduha ċar. It-tfal tagħna llum huma mfiżdin. U nindunaw u nirrealizzawha jekk għandkom tfal żgħar meta jikbru. Tinduna kemm fissitnihom u kemm għamilna żbalji, imma mbagħad on the other hand ma tistax tmur lura u tgħid li ara mela ħalli ntellagħhom inaddfu d-dar minn fuq s'isfel u ma ntihomx pocket money jew ma nixtrilhomx affarijiet għax mhux reali għax ħajbatu huma fil-ħajja. Ah, ma forsi tħallihom jaffaċċjaw ċertu problemi. Flok tipproteġihom minn kull problema. Maħniex nagħmluha u din naħseb. Ejja, għajdli inti, sala jkollok it-tifla tikber naqra ħajn ixilek tagħmilha. Nifhimni, jiena eh, tifla ġa ġabdiet tesperimenta ċertu affarijiet u tibda ta' kemm huma differenti l-ommijiet u l-missirijiet, qed fehmt il-ħaġa. Ehm, l-ommijiet huma aktar protetti, protettivi mhm. l-tfal tagħhom u l-missijiet daqs iktar venturużi. U nibda nara differenza li meta pereżempju t-tifla meta taqa' mhux dak it-tip mmur niġri ngħid xi ġra. Tifhem? Inqajjimha ngħidla kompli għaddejja, tifhem? Imbagħad il-mara hija aktar mhux qed ngħidlek it-tnejn irid ikun hemm bilanċ, qed tifhem? Il-ħaġa hi li jien nifhem li Il-mara tibqa' kif inhi u l-raġel jibqa' kif inhu, imma l-ħaġa hu li t-tnejn li huma jridu jkunu jaqblu u jrabbu t-tfal kif qalet Christina dak it-tip li jaffaċċjaw ir-realtà u dejjem tgħidilhom biex ma jaqtgħux qalbhom. Kemm għandna bżonn nagħmluha dil-ħaġa fil-ħajja li qed ngħixu. Ħafna li ma jien naħseb li awtomatikament naqraw kemm naqraw kotba u nagħmel kemm nagħmel dak li jottijiet. Fl-aħħar mill-aħħar meta tiġi jessi u no, jisek timxi bil-qalb u timxi b'dak illi taħseb illi u tajjeb dak il-ħin. U hija fsa ta' qalb li inti tara xaħat li tant tħobb li għaddej minn żmien diffiċli jew li weġġa' jew li ġifieri kemm jista' jkun tagħmel sens u hija reazzjoni naturali. Intom ma taħsbux il-ġenerazzjoni ta' qabilna, x'taħseb li kienet kienu daqsxejn mhux kattivi ta' imma kellhom qalbhom daqsxejn iktar hekk jien naf x'jgħidulha bil-Malti xierfa. Jiena qed nassumi jien kien hemm iktar tfal allura għandek iktar attenzjoni maqsuma bejn iktar tfal. Mhux hekk? M'għandekx tifel wieħed biss jew tifla waħda. Vera, allura kollox qisu jmur. U kultant, kultant naħseb jiena naqraw ħafna u kultant nossessjonaw ftit li qed u tort ta' nies bħali ta' jiġifieri li jekk tagħmel hekk ħażin, jekk tagħmel hekk meta jkollok x'ħin ħa jġrilha hekk. U dejjem kważi kważi ċertu paranojja. li l-imsieken il-parents qishom taf kif nagħmel x'nagħmel di ħa jkollha xi problema psikoloġika dil-tifla taf kif. Vera, eh. Allura kultant isma' li timxi man-natura ma' kif tħossok u trabbi b'dak il-mod mhux idea ħażina lanqas. U li tikkomunika magħhom. Fil-fatt ħa nistaqsikom intom f'għajnejkom xi tfisser komunikazzjoni? Ħa nistaqsi lilek għax hija qisha daqsxejn il-qasam tiegħek u inti. Imma skont xi trid tistaqsi biha imma għax fiha ħafna livelli differenti. Komunikazzjoni mat-tfal f'kull età. Ħa nibdew f'età żgħira. Inti għandek tfal żgħar. Iva. Kif tikkomunika mat-tfal tiegħek? Kif taħseb illi qed tikkomunika tajjeb mat-tfal tiegħek? Naħseb l-iktar ħaġa importanti li tkun preżenti. Mhux fiżikament biss, li tkun hemmhekk li meta jiġu biex ikellmuk qed tismagħhom, tipprova, xi kultant vera diffiċli, tipprova ma tagħtix kas l-affarijiet l-oħra li għandek madwarek, tinżel għal-livell tagħhom, eye contact, u turihom li vera qed tisma'. Jiena t-tfal tiegħi meta ġieli per eżempju jkun qed ikellim lit-tifel l-iktar u nibda miexi jgħid, jiġbidli l-attenzjoni, jgħidli Mummy ieqaf ħares lejja, qed inkellmek. Ngħidlu iva qed nisimgħek imma huma iva. Bħalma aħna fil-verità, jiena niddejjaq jekk qed inkellem lil xi ħadd u iħares in-naħa l-oħra. Joqgħod jirrispondi l-mobile, eżatt. Per eżempju t-tifla ħaġa, Tkun taf li jekk ngħidilha mhm, ġifieri mhux qed nagħtik għasa, tgħidli say yes. Il mamma mia. It-tfal joħdu għalihom ħafna Matt. U għalihom importanti ħafna. Li nitkellmu. Li tkun qiegħed hemmhekk biex tismagħhom. B'liema mod taħseb li tikkomunika tajjeb mat-tifla tiegħek għalkemm hija iżgħar fl-età? Fehmni, il-ħaġa hi bħalissa nisa nikkomunikaw li biss mhux qed titkellem għax il-ħaġa hi tibda kif jgħid l-Ingliż babbling at the moment, tifhem li dak it-tip tibda tkellimha u l-ħaġa jekk pereżempju jien ix-xogħol tiegħi ġieli nibqa' kemm jista' jkun jien nitlaq mix-xogħol u tipo biex immur ngħand tifla biex noqgħod mat-tifla u nilgħab u kollox. Ma s-soltu ma nistax nagħmel shutdown ħabba x-xogħol, dejjem irid ikolli bil-mobile nara jekk tidħolli email hemm tidħolli email hawn. Allura meta nkun qed nilgħab mat-tifla u tidħolli xi ħaġa urġenti, Qiegħed fuq il-mobile biex niċċekkja. Tibda tagħmilli waħda tipo tap tap li tgħidli tipo isma' tikasi. Meta tagħmilli hekk tipo niġi f'post ngħid vera għandha raġun naqbad nitfi' l-mobile. Marelli. U nipprova, ġifieri anke ta' età żgħira hija importanti li jien nifhem li dak it-tip li aħe biżlin. Għandna ħafna x'nagħmlu bħala ġenituri t-tnejn li aħna u trid dejjem issib ċans għalihom anke jekk għandek għaxar minuti, għoxrin minuta. Dik l-għoxrin minuta prova jekk inti taf li għandek ħafna x'tagħmel dik l-għoxrin minuta żommha.
Huwa investiment, aħna naħsbu li huwa investiment allura meta jkunu żgħar nagħtu kemm nistgħu komunikazzjoni naqrawlhom l-istejjer u hekk. Imma ċertu ħajġu feta. Fej laqas ħajkalkulawk. Let's face it. Imma xorta inti bħala ġenitur għandek tkun hemma. Ġifieri billi huma ħajn ġibdu naqa' lura, inti għandek tibqa' stabbli u dejjem tibqa' preżenti. Issa ovvjament ma sax tisfurzhom li jħarsu lejk u jkunu hemm, imma dik id-darba f'mitt qamar li għadu nofsa kelma trid tkun hemmhekk ukoll. Dik hija milestone kbira għall-ġenituri biex jifhmuha mbagħad. Imma aħna rridu nkunu isma' hemmhekk ngħidu. Huwa perjodu, x'ħin jgħaddi mbagħad jerġa' jiġi lura. Fhimt? Ħafna drabi. Tifhem, jiġifieri. Tajjeb. Ħa nsaqsikom xi ħaġa oħra issa, couple time. Dak huwa l-expertise ta' Matthew, ġifieri Matthew ħa jgħidilna dan. It-tuq tagħtuh importanza intom? Ngħidilkom jien, forsi qed tiddejqu tgħidu mhmm daqshekk ma ġara xejn għax din nitkellmu ħafna. Pereżempju jiena dejjem ngħidha u neqpa' nirrepetiha li jiena meta kienu żgħar it-tfal tiegħi żbaljajt ħafna għaliex kont nikkonċentra ħafna dejjem u jekk pereżempju kien ikollna ikla t-tnejn tali aħna jiena u r-raġel konna ngħidu le mhux ħa nħalluhom għax diġà naħdmu. U mbagħad konna nqogħdu nerġgħu nħalluhom biex noqogħdu noħorġu waħedna, konna nħossuna guilty u ma konniex immorru. Illum li kibru rrealizzajt li għamilt żbar kbir. Imma mbagħad thank God kont laki biżejjed li pajnem ma seta seta forsi kien hemm konsegwenzi. Mhm. Titħlu f'din in-nassa li tajdu isma eh, aħjar noqgħod ma' tfal pereżempju jew niddejja nħallihom warajja. Le. Kemm brava, proset.
Għajzi, kolli calm down meta nkunu ħammur xi weekend break jew hekk. Vera, illa l-ħawgud. Tajjeb. Imma l-akki li għandna s-sapport tal-familja. U l-ewwel darba mhux ħanikdeb, l-ewwel darba tkun naqra ansjuża tgħid kif ħajħdu għat-tfal, kif per eżempju jħoddu għal-ġenituru tijaj tijaw. Imma tant jihdu gost it-tfal. Illum il-ġurnata jek nejdilom li ħajam li sleepover għant nanna li miex daqsek frekwenti, per eżempju, għamlu weekend breaks forsi l-darbit fis-sena. Eżatt. E, ma jkunu eċitat u jitrittarom jamlu l-bagalja ma li mor, baj, ħat jitlaq tipo mami, baj. Importanti kemm għalina, kemm għalina pala couple time, importanti kemm Għandna n-nit li jistgħu jgawdu iktar it-tfal, importanti għat-tfal, li ħajamlu naqra kwalità għandna n-nit. Għax aħna naħsbu li li ħanitilqu aħna da tfal ħajqogħdu frokna jikbu u jiddispraw. Meta tkun ħan titlaqhom l-ewwel darba hekk taħseb ta' u li mhux kapaċi jduhom jieklu jew huma jaf ħajħalluhom maħmudin. Ah, di keda f'moħħna fil-fissazzjoni ta' moħħna. Vera? Issa, għanżaqżu l-David.
Naqbel ma' Kristina x'dak it-tip li aħna pers li għadna fil-bidu, satajt, kienet l-ewwel darba li ħallejnija. Ovvjament, jien il-problema, il-marja tiegħi barranija, ġifieri il-parents tagħha din barra minn Malta. Allura hemm omi missier biss jista' jieħdu ħsieb it-tifla. Ġifieri jien jgħid f'sat li Irrid inkun naf, irrid inkun ċert li omm jew missieħa jistgħu jżommu t-tifla. Imma da peress li issa bħalissa qegħdin bil-festi, ikliet, l-hemm, l-hawn, qed tifhem, pereżempju l-weekend li għadda kelli żewġ ikliet wara xulxin. Jien ħassejtni guilty nħalli t-tifla, imma dak it-tip li nħares lejn il-mara ngħidilha isma' għandna bżonn li noħorġu nżommu ftit ħin għalina wkoll U tirrilassa, fil-fatt il-mara bdiet tiċċekkja l-mobile biex tiċċekkja kollu. Għadtilha isma', toqgħodx tinkwieta, huma missier rabbow lili, rabbow lil oħti, qed tifhem, jiġifieri, u mbagħad tħossha, mbagħad tħossha anke hi tirrilassa. U anke jien nirrilassa, m'għandekx dik il-ħaġa, xi jekk toħodhom ġo restorant jew toħodhom fikla, moħħok ma jkunx hemm, tifhem? You need to, dejjem, Tħares lejhom u tibda tgħid, x'inhuma jagħmlu? Huma, huma biżlin biżżejjed biex jgħodu kwieti u kollox u hekk. Allura dak it-tip hija xi ħaġa sabiħa li okkażjoni 'l hemm u okkażjoni 'l hawn. Jien pereżempju xi ħaġa li kont naħseb saħliha li kif qed tgħid inti, n-nanniet jieħdu pjaċir bihom, imma jien dejjem kont naħseb li ħa jdejquhom pereżempju, kont ngħid dawn rabbew tagħhom għalfejn għandhom joqogħdu b'tiegħi. Fhimt? Saħliha li kienu. Għajdi, u x'huma. Tiddjaloga magħhom, tiddjaloga man-nanniet li kemm huwa l-limit tagħhom ukoll. Forsi ta' darba fil-ġimgħa mhumiex lesti jżommuhom imma darba kull ħmistax forsi huma ma jsibux problema biha. Jew inkella forsi ma jorqdux hemm trid tiġborhom fil-ħdax ta' billejl imma tiddjaloga man-nanniet tara huma x'inhu. Inti tista' tgħidilna meta huma Illum il-ġurnata inti ilek tiġi snin fil-programm tiegħi u rajna d-differenza minn sena l-oħra. Illum il-ġurnata kemm hu importanti Capel Time? Ħafna, ħafna, ħafna. Jiena naf li nista' ma jisni dak li ħa nġib l-aħbarijiet il-ħżiena, imma l-attenzjoni mhux qed tagħti int lill-partner tiegħek qed tagħtiha ħaddieħor fuq Instagram, fuq Facebook. Dik il-verità. Jiġifieri taf kif jew like, jew comment, jew hello kif inti kemm ilna ma narak. Ġifieri li inti tinvesti fl-adult l-ieħor fir-relazzjoni hija importanti ħafna. U importanti tajjeb ħafna bħalma qalet anke għat-tfal li jitgħallmu li kultant ismani. Ħa norqdu għand in-nanniet jew għand ħbieb tagħna u mbagħad nieħdu ħsieb it-tfal tagħhom aħna. Taf kif jista' jkun ukoll. Imma di li kultant għax ħa jimmissjawna għax aħna kollox għalihom hija iktar għalina l-ġenituri Milja għat-tfal. Kont għandi l-idea li aħna għamilna t-tfal u dawn ma jgħixux mingħajrna, iktar isservi lilna bħala ġenituri milli sservi lil uliedna. Vera, vera. U importanti fil-verità. Din għamilniha status ftit ġimgħat ilu fuq il-programm u kellna mixed feelings totali. Ġifieri jien kont sorpriża jekk tislu fil-paġna u tniżlu l-isfel Tellajniha bħala status. U kien hemm estremi, kien hemm dawk li kienu jaħsbuha bħali, le għax jiena aħna, meta kont issa m'għadniex ta' inbdilt. Imma jien hekk kont, le għax jien ġibt it-tfal fid-dinja mela jiena rrid nieħu ħsiebhom. Ma nistax noqgħod insib ħin għalija, qisu qed nagħmel dnub kbir. U mbagħad kellna xi ħadd u kien hemm erba' kummenti vera tajbin, le għaliex jiena barra li jiena omm, jiena mara jew jiena għandi partner. Jew jiena partner ta' xi ħadd. Jiġifieri dik hija. U hija edukazzjoni wkoll lilhom li jaraw u iltqajt ma' koppji fejn jinvolvu anke lit-tfal meta forsi għandhom five u six u seven, isma' ejja ħa nagħżlu r-restaurant tal-mommy ħa noħodha tiekol. Ejja ħa nagħżlu r-restaurant tal-papà ħalli inti jiekol. U jekk ikollok it-tfal li jissupervjaw. Jidraw.
Għax jiġu f'età, eh, li jibdew jgħidulek inti ħirġ ġew mal-mom. Pereżempju jibdew jgħiru. U jidraw maż-żmien li jisman jista' jkun isma' Friday night mal-mommy, imma Saturday night ħa nagħmlu family night u ħa naraw il-film li trid inti. Fhemt? Meta inti tgħix ġo familja, trid tiċċedi l-attenzjoni wkoll tan-nies l-oħrajn, ma jistax ikun dejjem l-attenzjoni fuqek. Imma aħna l-mummies, taħsbu li l-mummies huma differenti mid-daddies kif iġibu ruħhom mat-tfal? Iva. F'liema mod?
Ma nafx, naħseb anka t-temperament ġieli. Naħseb bħala mami iktar mhux ikunu d-dinja tali għat-tfal. Ma naħseb iwa. Sewa qed tgħid.
Issa da inti ħadd irrivesti għalik le ġifieri. Le, jiena dak it-tip li l-istess ħaġa Nifhem il-punt tagħha għax aħna we're wired differently il-missirijiet, aħna naraw lenti, nħobbu t-tfal daqs kemm tħobb l-omm, tifhem mhm. imma i għandha aktar nurturing magħha. Aħna aħna vera naħsbu ta' sewa qed tgħidlek dik. Naħsibx li naħsbu li aħna l-iktar li nħobbu għamit.

Biex nurihom li jien l-iktar li nħobbhom fid-dinja, illum ovvja naf li r-raġel tiegħi jħobbhom ukoll, imma deep down xorta naħseb ma jisirx ikun li daqs. Xi mħabba li naħseb iktar tinkwieta forsi jien nara jien forsi iktar ninkwieta fuq ċuċati. U hu iktar realistiku, għalfejn qed tinkwieta fuq hekk tip u. Id-definizzjoni Maltija ta' mħabba u iktar ma ninkwieta għal xi ħadd iktar inħobbu. Le xorta ma naħsibx li nħobbhom iktar ta' ġifieri. Ma nafx. Tajjeb. Mela ħa nieqfu waqfa żgħira riklami u mbagħad ħa nkomplu għandna żewġ punti oħra x'niddiskutu, għandna mislien ieħor u nkomplu bil-programm ovvjament. Ibqgħu magħna, titilqunix. Magħna intervista oħra importanti ħafna speċjalment f'dawn iż-żminijiet, Dottor Spiteri grazzi ħafna talli jogħġbok tiġi, huwa Clinical Chairperson tad-Dipartiment tal-Emerġenza. Eżattament.
U bdejna nitkellmu anke qabel ma bdejna din eh, l-intervista kemm importanti biex nagħtu l-appell tagħna biex in-nies jogħdu attenti speċjalment f'dawn iż-żmien ta' festi llum Speċifikament illum. New Year's Eve, speċjalment nies kbar li jsuqu ma jixorbux. Il-kampanji li nagħmlu, taħseb li qed jaslu b'xi mod? Milli iva. qed tara? Eħleb, sodisfazzjon qed naraw li tul is-snin l-ammonti ta' inċidenti serji lejliet l-ewwel tas-sena u nhar l-ewwel tas-sena u fil-festi naqra naqra qegħdin jonqsu. Ma jfissirx li dejjem qed ikollna l-istess suċċess anke mal-bqija tas-sena. Biss ħaġa żgħira li ta' min jinnota wkoll huwa li għalkemm il-messaġġ tagħna donnu qed jasal fejn jidħol drink driving, ma jfissirx li dak huwa l-unika riskju li n-nies jesponu lilhom infushom meta jixorbu jew inkella fl-attivitajiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-perjodu. Fil-fatt aħna wieħed mill-messaġġi li anke wassalna din is-sena, Kien il kemm jista jkun nieħdu ħsieb xulxin. Ma jfissirx illi għax jiena mhux san suq nista allura nixrob kemm irrid u ma jfissirx illi jekk aħna ħriġna bħala grupp u għandi wħud mill ħbieb tiegħi qegħdin jixorbu b'mod ikkontrollabbli m'għandix niġbed l-attenzjoni. Hemm ta' min jgħid illi fid dipartiment tagħna inċidenti relatati mal alkoħol ma jfissirx illi hemm dawk l-inċidenti biss illi jkunu involuti vetturi. Imma huwa qagħad ġilied argument li jkun hemm minħabba minħabba li jkun hemm persuni taħt l-influwenza tal-alkoħol jew tad-drogi, hemm anke nies b'kundizzjonijiet mediċi li jispiċċaw ħażin minħabba b'mod b'mod indirett minħabba l-alkoħol jew sustanzi oħra li jistgħu jittieħdu. Daqshekk. Fil-fatt id-dipartiment tal-emerġenza, hemm id-dipartiment tal-emerġenza li aħna nafu li mmorru għalih u hemm id-dipartiment tal-emerġenza tat-tfal ukoll. Iva. Għidilna daqsxejn fuq il-żewġ dipartimenti differenti. Eħ, mela ara, fil-fatt dis-sena l-Dipartiment tal-Emerġenza tat-Tfal għalaq ħames snin jopera. Huwa huwa diparti kien esperiment li rnexxa ħafna. Xi ħaġa li barra minn Malta teżisti u b'sodisfazzjon naraw li dan anke dal-proġett hawn Malta rnexxa ħafna. Fil-fatt, irnexxa frott viżjoni u frott anke relazzjoni eċċellenti li hemm bejn id-Dipartiment tal-Pedjatrija u d-Dipartiment tal-Emerġenza. Għax dan huwa dipartiment li għandu shared ownership u għandna resources miż-żewġ dipartimenti li jaħdmu flimkien day in day out fejn l-ammont ta' pazjenti li jaraw żdied u żdied u żdied kull sena. Jiġifieri qabel kien kulħadd imur fl-istess dipartiment u issa nqassmet il-biċċa. Eħe, kienet daqsxejn iżjed ikkumplikata, kien hemm il-pediatrics li dejjem kienu jaraw il-tfal li kellhom problemi mediċi. Prosit. U aħna l-adulti konna naraw ukoll magħhom it-tfal li kellhom problemi ta' kirurġija tat-tfal. Minn ħames snin 'l hawnhekk kien deċiż illi tagħmel sens għal ħafna ħafna raġunijiet u ħafna fatturi anke għall-pazjenti żgħar stess illi dawk li għandhom sittax jew inqas ikunu maqsumin kompletament minn mal-adulti. Għaldaqstant, sakemm pazjent ma jkunx qiegħed f'kundizzjoni ħażina ħafna li jkollu bżonn dak li jgħidulhom resuscitation facilities, Il-pazjent jiġi kkurat li għandu inqas minn sittax-il sena, jew sittax-il sena u inqas, jiġi kkurat f'dipartiment ieħor li qiegħed eżattament maġenb id-dipartiment tal-emerġenza, fejn anke l-ambjent huwa iżjed trankwill u iżjed iffukat biex jaqdi l-bżonnijiet tat-tfal. Fil-fatt ħafna nies jaħsbu li t-tfal huma adulti in miniature. Il-verità mhijiex dik. Kemm b'mod psikoloġiku, kemm b'mod anke anatomiku u fiżjoloġiku, it-tfal huma xi ħaġa kompletament differenti mill-adulti. Daqshekk hu.
Fil-verità, ikun hemm sfortunatament żmien fejn ikun iktar busy dak id-dipartiment, forsi jien naf minħabba respiratory, jien naf problems li jkun hawn f'ċertu żmien tas-sena. Li qed naraw li qed jiġri Malta huwa dak eżattament li ġara fil-bqija tal-Ewropa. Qabel kien ikollna s-seasons fejn ikollok seasons li huma biża' ħafna, seasons li jikwitaw ftit u seasons li mbagħad jerġgħu jirrankaw. Li ġara f'dal-aħħar snin, qisu dan l-aħħar tlieta, erba' snin qed ninnutaw li prattikament id-dipartiment qed jibqa' busy t-tul tas-sena kollha. Li jinbidel biss huwa t-tip ta' preżentazzjonijiet li jkollok. Fis-sajf tard iżgħet injuries, iżjed mard relatat ma' ħruġ barra, ma' nies li jagħmlu ħafna ħin barra, ma' nies joqogħdu fix-xemx, u anke ma' injuries oħra li jistgħu jiltaqgħu magħhom ħdejn il-baħar. Fix-xitwa issa li bdejna nirrankaw sewwa fil-xitwa, minn Jannar, Frar, Marzu nibdew naraw ħafna nies anzjani li, ikollhom ngħidulhom aħna l-faxxa vulnerabbli tal-popolazzjoni, illi dawn ikollhom ħafna mard kroniku li mal-inqas riħ, mal-inqas daqsxejn influwenza, s-sistemi tagħhom imorru into shutdown u jidħlu b'ħafna problemi u ħafna kumplikazzjonijiet akuti li anke jekk in-numri jkunu żdiedu fuq is-sajf xi ftit, imma l-kumplessità tagħhom tkun ħafna ħafna iktar mill-affarijiet li jkollna fis-sajf li ħafna minnhom jinvolvu nies li għadhom relattivament żgħar u b'saħħithom. Tajjeb, aħna ħadna pjaċir anke meta tkellimna l-ewwel darba fuq l-emerġenza tat-tfal ħafna nies mux ma kienu xjafu, ma kważi kienu ġodda li minna li jom li kienet il-sistema kif kienet qabel u ħadna pieċir li ħloqna dan l-arfin. Pero nixxie minna ħatijak ta' appell l-nis għax naf li s-sir. Nis li forsi imorru għal xej l-emerġenza li xikunu għet jihdu ftit mill-ħin għal nis li verament ġenwinament ikollhom bżon. Eħe, l-emerġenza mhijiex, kemm tal-adulti u kemm tal-kbar, mhijiex, tal-adulti u taż-żgħar, mhijiex sostitut għat-tabib tal-familja jew inkella d-dipartiment tal-kura primarja. Dan qed ngħidu mhux biss għax inti qed taħdilna l-ħin minn dawk il-pazjenti li l-iktar għandhom bżonn l-għajnuna tagħna li qegħdin f'periklu tal-mewt jew inkella f'periklu li jitilfu saqajhom jew idejhom minħabba kundizzjonijiet partikolari, Imma wkoll il-poplu jrid jifhem illi nies illi għandhom kundizzjonijiet li mhux daqshekk gravi fil-verità jaf jieħdu servizz aħjar mit-tabib tal-familja li jkun jaf lill-familja għal ġenerazzjonijiet sħaħ jew għal snin sħaħ u anke mid-dipartiment tal-kura primarja li dawn huma speċjalizzati speċifikament biex jiddiljaw ma' affarijiet li mhumiex daqstant urġenti. U ta' min jgħid li għadna naraw ammont sostanzjali mhux ħażin ta' nies li jiġu anke l-emerġenza b'affarijiet li huma relattivament minuri u lanqas ikunu biss indenjaw ruħhom imorru għand it-tabib tal-familja qabel ma jkunu rikorrew hemmhekk. U xtaqt li tgħaddi dan l-appell biex nispiċċaw anke din l-intervista għaliex inkunu selfish kultant. Inkunu daqsxejn qisna tosti li qed nieħdu mill-ħin. Jiena nara li ttieħdu mill-ħin. Hemm min ukoll għadu jċempel forsi għal xejn jew joqgħod isaqsi jew joqgħod jieħu ħafna ħin. min-nies tal-emerġenza allura nippruvaw inkunu daqsxejn iktar aware li ma nagħmlux dawn l-affarijiet inkunu qed ngħinu lil ħutna fl-aħħar mill-aħħar. Eżattament.
Ir-riżorsi tad-Dipartiment tal-Emerġenza bħal kull dipartiment ieħor m'humiex kbir bla qiegħ. Aħna xogħolna hu li dawk ir-riżorsi li għandna ħa niffukawhom fuq min vera għandu bżonn. Biċċa xogħol kbira nawgurawlek sena ġdida mimlija ħidma lilek u l-kollegi illi tagħmlu xogħol eċċellenti, ħafna nisimgħu ħafna tifħir, ġifieri x-xogħol mexa ħafna u grazzi ħafna tax-xogħol illi tagħmlu awguri. Lilkom ukoll lit-telespettaturi. Grazzi wkoll il-Ministeru tas-Saħħa illi kien parti sew mill-programm u ħajibqa' jkun fil-fatt fix-xhur li ġejjin. Issa ħa ngħidu grazzi u mmorru nkomplu għall-aħħar biċċa mal-mistiedna illi kienu magħna llum.
Din ir-rokna ġiet miġjuba lilek bi xewqa tajba tal-Ministeru tas-Saħħa. Nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, Espri għall-ħwejjeġ, Sterling għall-ġojjellerija, Siras għal xagħri bi prodotti Cotril, Pupa għall-prodotti tal-makeup. Iżdin għall-prodotti tas-sbuħija. Annalies Abela għad-dwiefer. Ilona Cilia Pisani. Il-kowċ tiegħi Anthony Meechan. U Sky Spirit Gym.
Ħa nkomplu fil-fatt niddiskutu ma' Christina, ma' David u ma' Matthew, bdejna din id-diskussjoni, suppost tkellimna fuq ċertu affarijiet spiċċajna xi mkien ieħor ma' dik is-sabiħ tad-diskussjoni, xi ħaġa li xtaqt nistaqsikom, fil-ħajja li qed ngħixu llum, peress li aħna busy ħafna bħala ġenituri u hekk, aħna, jiena insibni qed nagħmel din l-iskuża li aħjar it-tfal jarawna busy ħalli jitgħallmu minna, anke għax ma nistax nagħmel mod ieħor fil-verità, Imma t-tfal ittieħdu eżempju tajjeb jew irridu nislowjaw ftit? X'taħsbu? Jien naħseb li t-tfal għandhom ikunu jafu li fil-ħajja trid tagħmel kollox bil-bilanċ u prijoritajiet ukoll. Hija vera. Ma jistax ikun li l-ħin ikun iddedikat kollu fuqhom. Waqt li mbagħad ma jistax ikun li l-ħin ikun iddedikat kollu fuq ix-xogħol. Naħseb li għandu jkun hemm. Jien taf x'nibżgħu għandi feeling, ma jkorriġuni tax di vera open għal li għalkemm jiena minn dejjem kont ngħidilhom ma taħdem biex ġib il-flus, biex ħalas il-loans, u l-ilma u l-elettriku hemm. Imma jien għandi feeling li tfal ma jimportux. Għajd il-verità u għedġani bija.
Jien naħseb it-tfal importanti li jħossu li huma priorità wkoll. Naħseb jiena importanti li jarawna ngħixu ħajja fejn indaħħlu sports, indaħħlu xogħol, indaħħlu karriera, indaħħlu ħin għall-koppja, imma li aħna indunajna li aħna ġenituri, allura qtajna affarijiet li konna nagħmlu qabel ġew huma biex inqattgħu ħin magħhom. Speċjalment fl-ewwel sitt snin tat-tfulija, il-kuntatt mal-ġenituri huwa vitali. fl-ewwel sitt snin. U l-idea ta' quality time dak trid nibqa' dej nitkellem mela, dak kif inħossha.
L-idea ta' quality time jiena ma għalija ma tagħmel sens. Għax it-tfal ma jkellmukx għax għandek sija ċans magħhom u ħajdu dak li għandhom bżonn jgħidulek. It-tfal jittestjaw jaraw x'burda ta' qiegħda. Ma nisewx nagħmlu mod ieħor. Xi ħaġa oħra. Ma nix choice ta' fil-ħajja tal-lum. Bilfors irridu ngħidu eħe eħe l-quality time tajjeb, forsi naħseb deep down kollha nafu li l-quality time mhix l-ideali, imma insomma mbagħad then again, ħa nerġa' mmurlek lura fiż-żmien meta l-ġenituri tagħna kienu l-ħin kollu magħna twenty four hours, ma kinux joqogħdu jintefgħu bilqiegħda jilagħbu bil-mod li nilagħbu aħna llum. Lanqas. Imma kienu jkun hemm ħafna attivitajiet oħrajn li kienu jagħmlu flimkien bħala familja u jekk ħarġu fl-għalqa, jekk marru jixtru, jekk qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal l-iżgħar. Fhimt? Kienu jkun hemm ħafna affarijiet li jagħmlu flimkien. Fhimt jekk qed inaddfu d-dar, jekk qegħdin jekk ħarġu, jekk qegħdin jippreparaw lill-iżgħar libsuhom u hekk, fimt? Eżatt. Kien hemm ħafna affarijiet li kienu jagħmlu ħafna iktar u l-ġenituri kienu jkunu ħafna inqas għajjenin ukoll. X'taħsbu?
Jiena naqbel, naqbel ħafna li qed tgħidu, jien il-ħaġa tifla għadha żgħira, tifhem, ġifieri mhm. jien bħalissa nitgħallem ukoll jgħid, imma għalhekk il-blog tiegħi hija xi ħaġa li nitkellem ma' missirijiet oħrajn. U nibda nar, ħafna missirijiet jgħidu li issa għandhom it-tfal kbar, tifhem li 10, 13, u jiddispjaċihom għax ma kinux involuti, speċjalment il-missirijiet għax kienu dejjem jaħdmu. Issa jien nibda ngħid jien ix-xogħol tiegħi huwa litteralment għandi mhux tmien sigħat, qed tifhem, jiġifieri nipprova kemm jista' jkun nagħmel tmien sigħat, imma nipprova x-xogħol ma nieħdux miegħi d-dar. Imma ġieli jkun hemm ċertu affarijiet li tittar, imma il-ħaġa hi li jien nemmen hija bilanċ li M'għandux jekk meta quality time mat-tifla mhux jiġifieri jiena nieqaf u nilgħab magħha biss, nagħmel siegħa siegħa nilgħab magħha, għax l-attention span ta' tifla ta' sena jekk tagħmel siegħa jew għaxar minuti xorta ħa tapprezza li int qiegħed hemm. Jien nista' nemmen iktar huma affarijiet li tibda tgħallimha minn issa għal quddiem għal ħajja, pereżempju inti tibda tgħallimha flok tilgħab magħha turiha kif tagħmel sandwich. Tgħid sena ħadd titgħallem, imma tiskanta pereżempju issa titgħallem kif tikol waħedha flok nipprova nagħmilha qed nitt magħha nlibbisha biex ma ttebba xejn, u dak it-tip intiha furketta jew marfa u tibda titgħallem kif tikol waħedha u dik hija quality time. M'għandux x'jaqsam jien nħottni bil-ġugarelli, naħseb lesma jien nilagħbu hekk. Jien hekk nipprova ngħid il-ġenituri oħrajn, nipprova ngħidilhom m'għandkomx għalfejn taqbdu tifqu mill-ħajja u tipprova kemm jista' jkun għax hemm ħafna ġenituri, anke issa l-ommijiet qed jaħdmu daqs il-missier. Tifhem? Iqattgħu kważi ġurnata sħiħa childcase. X'tagħmel tiġi lura u tipprova tgħid isma' twaqqaf id-dinja biex tilgħob mat-tfal? Għalhekk qed ngħidlek hija realtà li qed ngħixu fil-verità, ġiegħu ħafna nies ma jistgħux jagħmlu mod ieħor. Għax naħdmu rridu nħallsu l-loans u nagħmlu l-affarijiet. Ma isek qed tgħidli xi ħaġa. Għax nibża li nibża li kieku jkollna npoġġu ma' kull min qed jismana familja familja u naraw għalfejn qed naħdmu das-sigħat kollha, ma naħsibx li huwa biex it-tfal tagħna jkunu ħajja aħjar. Naħseb jiena biex immorr dik is-safra żejda biex biex nixtru nagħmlu dak il-kapriċċ żejjed biex il-mowber ikun daw mhux l-ieħor. Jiena nemmen, jien nemmen li l-ewwel sitt snin tat-tfal tagħna huma l-ikt mhux jien nemmen. Riċerka kollha fid-dinja kollha turi l-ewwel sitt snin huma l-iktar importanti għat-tfal tagħna. Mhm. U li inti tażel li tqatta' ħin x'imkien ieħor minflok magħhom kapriċċożament, mhux il-ħin ta' bil-fors, imma ta' bil-fors il-bżonn Innidu l-want, il-bżonn u x-xewqa. Irridu nkunu onesti meta nħarsu fil-merħed u ngħidu, Jiena vera għandi bżonn nagħmel l-overtime, vera għandi bżonn niftaħ negozju ieħor bħalissa, vera għandi bżonn nagħmel masters bħalissa meta t-tfal tiegħi qed jagħmlu l-O-Levels jew meta t-tfal tiegħi qegħdin f'dil età. Naħseb illum il-ġurnata aħna naħsbu daqsxejn iktar fina milli U nibża' li ngħixu f'soċjetà fejn ma nnaqqsux milli kellna imma dejjem inżidu fuq li għandna. U t-tfal tagħna tfajnihom magħha u mal-affarijiet kollha l-oħra li. Jiena, jiena l-ħaġa hi, ifhimni, jiena bħalissa qed niġġagilja x-xogħol tiegħi, il-blog tiegħi. Jiena nista' nagħmel iktar, imma kif qed jgħid Matthew, jien dak it-tip li jiena qed nipprova Kemm jista' jkun, jien sa hawnhekk nista' nagħmel, nista' nagħmel iktar, b'hekk ħa nagħmel iktar. U ma tiġikx xewqa li tagħmel iktar? Iva, nixtieq nagħmel iktar, nixtieq inkun iktar involut fil-blog tiegħi, nixtieq nippostja kuljum, imma m'għandix ċans. Ma tistax. Qed tifhem? U jien dik li qed nipprova nuri lin-nies, isma' jien m'għandix ċans ukoll, imma l-ftit ħin li għandi nipprova kemm jista' jkun mhux naqsmu biss mat-tifla, imma mal-familja tiegħi, għax anke mal-mara, għax dak it-tip għandek bżonn ukoll tipprova kemm jista' jkun tgħaqqad familja sħiħa. Anke inti Kristina naqqastit mix-xogħol fil-verità, għamiltha. Jien waqaft.
U kif ħassejtek?
Jien ilha ħames snin.
Għalkemm kien hemm ħafna mumenti diffiċli li kont qed ngħidilhom ġieli nikkontempla li naħrab jew li nara baħid insik imur nistaħba f'post vera diffiċli, kienu l-isbaħ snin ta' ħajti. U li kieku nista' nerġa' nreġġa'. I will do it in a heartbeat.
Kienet vera Esperjenza sabiħa. Prosit.
Bid-diffikultajiet kollha tagħha. Le, le, vera proset għax hija xi ħaġa onesta. Jekk hemm xi ħadd li jista' u jixtieq tista' tagħmilha.
Ħafna.
Prosit, vera, vera mista' xejn. Prosit ħafna kemm ħadt pjaċir. Isma' l-aħħar

Sabiħa, mimlija ħafna affarijiet sbieħ u mal-iktar saħħa u serenità. Kif qed ngħid lilkom, qed ngħid lit-telespettaturi tagħna, lill-crew kollha, bid-direzzjoni, il-painter, il-floor manager, nixtieqlek ħafna saħħa u affarijiet sbieħ, ħafna safar u ħafna rebħ tal-Arsenal ukoll, jalla. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, wasalna fit-tmiem tas-sena, nerġgħu niltaqgħu s-sena d-dieħla jekk il-Bammini jrid għal ħafna. sar fil-programm dak li jgħodd, pero sadanittant aħna ħa nibqgħu nippostjaw u nżommukom aġġornati fil-paġna tagħna anke bil-blogs ta' David u bl-artikli minn Parentopedja, nibqgħu nżommu l-paġna aġġornata. Grazzi ħafna u s-sena t-tajba lil kulħadd.